Is-solitudni għandha piż li ftit jifhmu. F'Sikar, il-belt tiegħi fis-Samarija, dan il-piż kien isir aktar qawwi ma' kull żerniq. It-toroq dojoq, li għal oħrajn kienu jwiegħdu laqgħat u tbissim, għalija kienu biss tfakkira kontinwa ta' ħajja mmarkata minn għażliet ħżiena u ħolm imkisser. It-tġemġim kien isegwini kull fejn immur. Ħames żwiġijiet li fallew kienu jiżnu fuq spallejja bħal kundanna perpetwa, marka inviżibbli li kulħadd seta' jara. Ir-raġel li kont qed ngħix miegħu ma kienx żewġi, u din il-verità kienet biss tkabbar il-vojt bejni u bejn dawk li kienu jqisu ruħhom denjin ta' approvazzjoni. Dari, għalkemm kien jagħtini kenn, kien inbidel f'ħabs ta' memorji morra. Il-ħitan kienu jżommu sigrieti ta' dmugħ imxerred fi skiet ta' lili bla tmiem fejn in-nidem kien l-uniku kumpanija tiegħi. Il-mera kienet tirrifletti mhux biss wiċċi, iżda l-ġrieħi emozzjonali li ż-żmien ma setax iħassar. Il-għodwa kienet titkaxkar f'rutina solitarja. Filwaqt li nisa oħra kienu jiltaqgħu għax-xogħol tagħhom ta' kuljum fost daħk u taħdit, jien kont ninġabar fid-dinja tiegħi ta' iżolament. Il-biża' mir-rifjut kien sar l-aktar sieħeb fidil tiegħi, aktar preżenti minn kwalunkwe wieħed mill-irġiel li għaddew minn ħajti. Kull pass fil-belt kien ikkalkulat biex nevita laqgħat mhux mixtieqa. Tgħallimt naqra s-sinjali, il-ħarsa 'l bogħod, it-taħdit li kien jieqaf hekk kif nersaq, il-bibien li kienu jingħalqu bil-mod. Ir-rifjut kellu togħma u kulur f'sikar, u jien kont nafu fil-sfumaturi kollha tiegħu. L-eżistenza tiegħi kienet saret żifna kontinwa ta' evitar u ħarba. Ir-relazzjonijiet li fallew ma kinux biss kapitli magħluqa, iżda fantażmi li kienu jsegwuni, ifakkruni kontinwament fin-nuqqasijiet tiegħi. Il-preżent kien dell ta' dak li stajt kont u l-futur deher wegħda vojta. F'dak iż-żmien ma kontx naf li l-istorja tiegħi kienet se tinbidel. Ma kontx nimmaġina li ħajti ta' solitudni f'Sikar kienet se tinbidel kompletament minn laqgħa waħda, kapaċi terġa' tiddefinixxi mhux biss id-destin tiegħi, iżda tal-belt kollha. Ix-xemx kienet taħraq bla ħniena meta kont sejra lejn il-Bir ta' Ġakobb. Għażilt apposta dak il-ħin, meta s-sħana kienet tbiegħed saħansitra lill-aktar nies reżistenti. Il-ġarra vojta f'idejja kienet eħfef mill-piż tal-mistħija li kont inġorr f'qalbi. F'dak iż-żmien nofsinhar kien sar l-alleat sieket tiegħi. Filwaqt li nisa oħra kienu jmorru għall-ilma fil-ħinijiet aktar moderati, jien kont inħaddan is-sħana qawwija bħala protezzjoni kontra l-ħarsiet ta' disapprovazzjoni. L-għaraq li kien iqattar minn wiċċi kien jaħbi d-dmugħ li kultant kien jiżbaq. It-triq lejn il-bir kienet testendi quddiemi bħal triq solitarja. Il-ġebel sħun taħt saqajja kien jimmarka kull pass ta' din ir-rutina li imponejt fuq innifsi. Is-skiet tal-ħin magħżul kien preferut għat-tħaxwix malizzjuż li kien isegwini meta kien ikun hemm nies oħra. Ħsibijieti kienu jiġġerrew waqt li kont nimxi. Kont niftakar fil-għodwiet antiki, meta kont għadni ningħaqad ma' nisa oħra f'dan ix-xogħol ta' kuljum. It-tqanqil tat-taħdit, id-daħk maqsum, is-sens ta' appartenenza, dan kollu issa kien jagħmel parti minn passat il-bogħod, kważi qisu ġara f'ħajja oħra. Il-bir xut siket ta' tant stejjer kien sar il-konfident involontarju tiegħi. Il-ħitan antiki tiegħu kienu jżommu sigrieti ta' ġenerazzjonijiet, u issa kienu jżommu tiegħi wkoll. L-ilma frisk fil-fond tiegħu kien kuntrast man-nixfa li kont inħoss f'ruħi. Is-solitudni ta' nofsinhar kellha togħma partikulari. Kienet morra daqs il-kliem mhux mitkellem, tqila daqs il-ġudizzji siekta. Xorta waħda kont nippreferja. Kienet aktar ġorr mill-piż tal-ħarsiet li jakkużaw, aktar ġentili mill-kliem li jaqta' mħaxwex minn nisa oħra. Ir-ritwal ta' kuljum biex inġib l-ilma kien sar simbolu tal-esklużjoni soċjali tiegħi. Kull żjara l-bir kienet tfakkira tal-pożizzjoni tiegħi fit-tarf tas-soċjetà. Dak li ma kontx naf kien li f'dik il-ġurnata partikolari, ir-rutina solitarja tiegħi kienet se tiġi interrotta minn laqgħa li kienet se tbiddel mhux biss ħajti, iżda l-fehma tiegħi dwar l-imħabba u l-aċċettazzjoni. Ix-xemx kienet fl-ogħla punt tagħha meta ndunajt bil-preżenza tiegħu. Raġel kien qed jistrieħ ħdejn il-bir, ħaġa mhux tas-soltu f'dak il-ħin mejjet. Ħwejġu kienu juruh bħala lhudi li għamlet is-sitwazzjoni saħansitra aktar straordinarja. Qalbi bdiet tħabbat aktar mgħaġġel, mhux bil-biża', iżda bis-sorpriża tal-mument mhux mistenni. Fil-bidu ħsibt li nirtiraw bil-kwiet. Snin ta' iżolament kienu għallmuni nevita sitwazzjonijiet li setgħu jġibu aktar mistħija jew rifjut. Iżda xi ħaġa fil-qagħda tiegħu, fil-ħarsa kalma tiegħu, żammitni hemm, bla ma nitħarrek, bil-ġarra vojta f'idejja jirtogħdu. Kien hemm li hu kiser il-konvenzjonijiet soċjali kollha. B'sempliċità li tħawwad, dak ir-raġel lhudi kellem lili, jitlob l-ilma. Kliemu nstema' bħal ragħad f'widnejja, mhux minħabba l-volum, iżda minħabba l-impatt li ħalla. Lhud jitlob ilma minn Samaritana? Id-dinja li kont naf bdiet tinbidel quddiem għajnejja. It-talba kienet sempliċi, iżda mgħobbija b'tifsira li kienet tmur lil hinn mill-ġest innifsu. Fis-soċjetà tagħna, il-Lhud u s-Samaritani ma kinux jaqsmu utensili, ma kinux jitkellmu, ma kinux jitħalltu. Kien qisu ħajt inviżibbli, mibni minn sekli ta' preġudizzju u nuqqas ta' fiduċja, kien jifred il-popli tagħna. Idejja ssikkaw aktar madwar il-ġarra. L-ilma li talab kien jirrappreżenta aktar minn sempliċi xarba biex itaffi l-għatx. Kienet talba li sfida tradizzjonijiet sekulari li injorat barrieri soċjali profondament għeruqin fil-kultura tagħna. Ix-xemx baqgħet bla ħniena iżda ma bqajtx inħoss is-sħana tagħha. L-attenzjoni tiegħi kienet kompletament iffukata fuq dik il-laqgħa surreali. Hemm kien hemm raġel li ma weriex stmerrija għall-preżenza tiegħi, li ma dawwarx ħarstu meta rani, li ma għaġġilx biex jitbiegħed bħalma għamlu tant oħrajn. F'dak il-mument, kont għadni ma fhimtx il-kobor ta' dak li kien se jiġri. Ma kontx naf li dik it-talba apparentement sempliċi kienet se tkun il-bidu ta' trasformazzjoni profonda f'ħajti. Hemm, taħt ix-xemx taħraq ta' nofsinhar, ħdejn il-Bir ta' Ġakob, kont wasalt biex niskopri li xi laqgħat għandhom is-setgħa li jibdlu mhux biss ġurnata, iżda eżistenza sħiħa. Is-sorpriża inizjali nbidlet f'għaġeb assolut meta hu kompla bit-taħdita. Kliemu kien joħroġ b'naturalezza li tħawwad, qisu ma kien jeżisti l-ebda abbiss soċjali bejnietna. Hemm kont jien, mara Samaritana, qed niġi ttrattata b'dinjità li kien ilu ma jkolli. Ix-xokk ta' dak il-mument ġie minqux fil-memorja tiegħi bil-preċiżjoni ta' skalpell fil-ġebel. Fil-kultura tagħna, l-irġiel ma kinux jitkellmu man-nisa fil-pubbliku, aħseb u ara l-hudma Samaritani. Madankollu, hu injora dawn il-barrieri kollha b'kalma li ħawditni. Kliemu kien iġorr awtorità differenti minn kulma kont naf qatt. Ma kinitx l-awtorità arroganti tal-iskribi, lanqas is-superjorità ta' dawk li kienu jqisu ruħhom aktar puri mis-Samaritani. Kienet xi ħaġa aktar profonda, aktar vera, li ġagħlitni rrid nisma' aktar. Kull kelma tiegħu donnha kienet tinfed is-saffi ta' protezzjoni li kont bnejt matul is-snin. Id-difiżi li kont bnejt biex nipproteġi lili nnifsi mid-disprezz tal-oħrajn bdew jiġġarrfu quddiem dik it-taħdita improbabbli. Kien qisu qed jitkellem mhux biss ma' widnejja, iżda direttament ma' ruħi. Il-bir ta' Ġakobb, li tant drabi kien xhud tas-solitudni tiegħi, issa kien qed jara xi ħaġa straordinarja. Il-ġebel antik li kien iżomm l-istejjer ta' ġenerazzjonijiet kien qed jixhed djalogu li sfida sekli ta' firda bejn il-popli tagħna. Qalbi kienet tħabbat m'għaġla waqt li ppruvajt nifhem x'kien qed jiġri. Għaliex dan ir-raġel Lhudi kien qed jinjora l-konvenzjonijiet soċjali kollha biex jitkellem miegħi? X'kien hemm fi kliemu li ġagħalni nħoss dinjità li kont ilni ninsa? Ix-xemx baqgħet għaddejja fis-sema, iżda ż-żmien donu tilef it-tifsira normali tiegħu. F'dak il-mument, ħdejn il-bir, ma kinitx biss konversazzjoni li kienet qed isseħħ, kien il-bidu ta' rivoluzzjoni f'ruħi. U l-aktar sorprendenti kien għad irid jiġi, hu kien jaf l-istorja tiegħi aħjar minn kull persuna f'Sikar. Il-mument meta beda jitkellem dwar ħajti kien bħal sa jettaf sema ċar. B'preċiżjoni li ħallietni bla nifs semma' l-ħames irġiel li għamlu parti mill-passat tiegħi. Kull kelma tiegħu kienet bħal mera li tirrifletti l-istorja tiegħi, tikxef veritajiet li kont nipprova naħbi saħansitra minni nnifsi. Il-piż ta' relazzjonijiet falluti tiegħi dejjem segwini fit-toroq ta' Sikar. Iżda hemm, quddiem dak ir-raġel straordinarju, il-passat tiegħi ma nstemax bħala akkuża. Leħnu ma kellux il-velenu tal-ġudizzju li kont imdorrija nisma' fit-tħaxwix tan-nisa l-oħra. Meta semma r-raġel li kont qed ngħix miegħu, li ma kienx żewġi, qalbi waqfet għal mument. Kienet il-verità li kulħadd f'Sikar kien jaf u juża biex jikkundannani. Madankollu, kliemu ma ġabx kundanna. Kien qisu ra lil hinn miċ-ċirkostanzi, lil hinn mill-għażliet ħżiena, lil hinn mid-deriet. L-ilma tal-bir kien jirrifletti x-xemx ta' nofsinhar, iżda kienu għajnejh li donnhom daħlu fil-fond ta' ruħi. Kif seta' jkun jaf daqshekk dwari? Kif irnexxielu jikxef il-ġrieħi l-aktar intimi tiegħi mingħajr ma ġagħlhom iweġġgħu aktar? Kien misteru li ġagħal qalbi tħabbat aktar b'saħħa. Idejja kienu jirtogħdu waqt li żammejt il-ġarra. Il-veritajiet li kien qed jikxef dwar ħajti ma kinux ġodda, il-ġdid kien fil-mod kif kien qed jippreżentahom. Ma kienx hemm disprezz f'leħnu, ma kienx hemm akkuża fil-ħarsa tiegħu. Kien qisu, għall-ewwel darba, xi ħadd ħares lejn l-istorja tiegħi b'kompassjoni ġenwina. Is-skiet ta' nofsinhar imtela b'fehma li marret lil hinn mill-kliem. Hemm kien hemm raġel li kien jaf kull dettall mudlam ta' ħajti, kull żball, kull għażla ħażina, u xorta waħda ma rrifjutanix. Kienet esperjenza kompletament ġdida għalija. F'dak il-mument indunajt li kont quddiem xi ħadd differenti minn kull min kont iltqajt miegħu qabel. Ma kienx biss Ludi li kien qed jikser barrieri soċjali, kien xi ħadd li ra minn ġos-saffi ta' mistħija u rifjut li kienu jdawruni, xi ħadd li ra lil ħin mill-iżbalji u l-fallimenti tiegħi. Għall-ewwel darba fi snin, ħassejt il-piż tal-maskra soċjali jiġġarraf. Kienet sensazzjoni stramba, kważi tal-biża', li xi ħadd verament rani. Mhux bħala l-mara ta' ħames irġiel, mhux bħala s-suġġett ta' tgerġir ta' sikar, iżda bħala bniedem sħiħ, bil-kumplessitajiet kollha tiegħu. Kliemu kellu l-qawwa li jħolloq idi li kont ili nġorr f'ruħi. Il-fehma f'għajnejh kienet bħal balzmu għal ġrieħi li lanqas kont naf li kienu għadhom jinfarġu. Hemm, ħdejn il-bir ta' Ġakobb, ġarrabt xi ħaġa li qatt ma ħsibt li setgħet tkun possibbli, aċċettazzjoni bla kundizzjonijiet. Ix-xemx baqgħet bla ħniena fuq rasna, iżda żiffa friska donna ħadnet qalbi. Id-delijiet tal-passat, li għal tant żmien segwewni, bdew jitferrxu taħt id-dawl ta' dik il-laqgħa straordinarja. Kien qisu qawmien minn ħolma kerha twila biex niskopri li r-realtà setgħet tkun aktar ġentili mill-biżgħat tiegħi. Kull kelma tiegħu kienet bħal ċavetta li fetħet bibien li ilhom magħluqa ġewwa fija. Ma kienx hemm bżonn ta' spjegazzjonijiet elaborati jew ġustifikazzjonijiet għall-iżbalji tiegħi. Hu fehmni b'mod li ħadd qatt ma fehmni, lanqas dawk li qalu li ħabbewni. Il-ġarra f'idejja ma baqgħetx tidher daqshekk tqila. Il-ħitan tal-bir, li tant drabi kienu xhieda siekta tad-dmugħ solitarju tiegħi, issa kienu qed jaraw miraklu sottili, it-twelid ta' tama ġdida f'qalbi miġruħa. Snin ta' ġudizzji kienu għallmuni nistenna l-agħar min-nies. Kull laqgħa kienet sors potenzjali ta' wġigħ, kull konversazzjoni umiljazzjoni possibbli. Iżda hemm, quddiem dak ir-raġel eċċezzjonali, dawn l-aspettattivi morra bdew jinħallu bħal ċpar taħt ix-xemx ta' filgħodu. F'dak il-mument qaddis irrealizzajt li li tkun verament mifhum tfisser ħafna aktar milli tkun osservat. Kien li tkun mifhum fit-totalità tiegħek, aċċettat fil-kumplessità tiegħek, valutat minkejja n-nuqqasijiet tiegħek. U kien hemm li hu żvela xi ħaġa li kienet se tbiddel mhux biss ħajti, iżda l-fehma tiegħi dwar kull ma kont naħseb li naf. Ir-rivelazzjoni ġiet bħal tħaxwixa li ċaqilqet il-pedamenti tal-eżistenza tiegħi. Jien il-Messija? Kliemu, sempliċi u dirett, ġagħal id-dinja tieqaf għal mument. Hemm, ħdejn il-bir ta' Ġakobb, quddiem mara miċħuda mis-soċjetà, kien hemm dak li l-poplu tagħna kien ilu jistenna għal ġenerazzjonijiet. Qalbi, li ftit mumenti qabel kienet ħabba tqila bil-memorji tal-passat, issa kienet tfur b'ferħ li ma jistax jiġi spjegat. Ma kinitx biss tama, kienet ċertezza. Ċertezza li twieldet mhux biss minn kliemu, iżda minn kulma konċut tiegħu f'dik il-laqgħa straordinarja. Is-snin ta' stennija tal-poplu tagħna, il-profeziji antiki, il-wegħdiet mgħoddija minn ġenerazzjoni għall-oħra, kollox iltaqa' f'dak il-mument uniku. U għal xi raġuni li marret lil hinn mill-fehma tiegħi, hu għażel li jikxef l-identità tiegħu lili, mara mmarkata mir-rifjut soċjali. Is-sħana ta' nofsinhar donnha nbidlet f'dawl differenti, kważi sopranaturali. Il-ġebel antik tal-bir, li kien jaf tant stejjer ta' uġigħ u solitudni, issa kien qed jixhed mument li kien se jibdel l-istorja. U jien, li dejjem staħbejt min-nies, kont fiċ-ċentru ta' dan l-avveniment memorabbli. Il-ferħ li ħassejt f'dak il-mument kien differenti minn kulma kont ġarrabt qabel. Ma kinitx il-ferħa li tgħaddi tal-pjaċiri tad-dinja, lanqas is-sodisfazzjon superfiċjali tal-kisbiet tad-dinja. Kien xi ħaġa aktar profonda, aktar vera, li messet l-għeruq l-aktar intimi ta' ruħi. Sensazzjoni ta' skop ħaditni. It-toroq kollha li mxejt, anke l-aktar ta' wġigħ, donnhom wassluni sal hemm. L-istorja tiegħi ta' rifjut u solitudni ma baqgħetx biss sekwenza ta' fallimenti, kienet it-triq li wasslitni għal din il-laqgħa li tbiddel. Il-verità tal-kliem tiegħu kienet qed iddoqq f'kull fibra ta' ġismi. Il-Messija ma kienx f'xi tempju kbir u lanqas ma kien imdawwar bis-saċerdoti u l-kittieba. Kien hemm, ħdejn il-bir, jitkellem ma' mara Samaritana li s-soċjetà kienet warbitha. U f'dak il-waqt, fhimt li kelli naqsam din is-sejba tal-għaġeb man-nies kollha ta' Sikar. B'ġibda li lanqas jien stess ma fhimt, idejja ħallew il-ġarra taqa'. Dak l-oġġett li għal żmien twil kien simbolu tas-solitudni tiegħi baqa' minsi ħdejn il-bir. L-ilma li ġejt infittex ma baqax jimporta, kont sibt ħaġa wisq aktar prezzjuża. Riġlejja bdew jiċċaqilqu qabel ma moħħi laħaq fehem sewwa x'kien qed jiġri. It-triq li tant drabi mxejt fuqha fiskiet u l-mistħija saret it-triq tal-ħelsien tiegħi. It-toroq li qabel kont nevita issa bdew isejħuli b'urġenza kbira. Ix-xemx kienet għadha taħraq, imma ma kontx inħoss is-sħana tagħha. Kien hemm saħħa ġewwinija timbuttani, aktar qawwija minn kull tfixkil fiżiku. In-nies li s-soltu kont nevita, issa saru l-mira ta' tfittxija mgħaġġla tiegħi. Kelli ngħidilhom x'kont skoprejt. L-istess toroq li qabel kienu xhieda tal-ħarba tiegħi, issa raw il-ġirja determinata tiegħi lejn in-nies. Il-biża' mill-ġudizzju, li għal żmien twil żammni marbuta, kien ġie sostitwit b'urġenza akbar minn kull biża' personali. Waqt li kont qed niġri, il-kliem beda jifforma f'moħħi ċar daqs il-kristall. Kif stajt inżomm sigriet laqgħa hekk tal-għaġeb? Kif nista' ma nitkellimx dwar dak li kien jaf kull dettall ta' ħajti u xorta waħda aċċettani kompletament? Il-verità kienet qed tfur minn qalbi. Il-ġebel sħun taħt riġlejja donnu ħfief. Il-piż tal-mistħija li ġarrejt għal snin twal kien inbidel f'ġwienaħ ta' determinazzjoni. Kull pass kien qed iqarribni mhux biss lejn in-nies tal-belt, iżda wkoll lejn skop ġdid għall-eżistenza tiegħi. Il-ġarra vojta ħdejn il-bir saret simbolu ta' bidla. Bħalma ħallejtha warajja, hekk ukoll ħallejt il-biżgħat u n-nuqqas ta' kunfidenza tiegħi. Il-mara li dejjem kienet tinħeba issa kienet qed tiġri lejn l-oħrajn, immexxija minn verità tant qawwija li ma setgħetx tinżamm ġewwa. Il-bidla kienet sħiħa u ma setgħetx terġa' lura. Jien, li qabel kont ninħeba fid-dellijiet taċ-ċaħda tas-soċjetà, issa sirt messaġġiera tat-tama. It-toroq ta' Sikar, li darba kienu xhieda tal-mistħija tiegħi, saru l-palk ta' kapitlu ġdid f'ħajti. L-impatt tal-kliem tiegħi ħasad lil kulħadd, saħansitra lili nnifsi. In-nies li qabel kienu jdawru ħarsithom, issa waqfu jisimgħu x-xhieda tiegħi. Kien hemm qawwa f'leħni li ma kinitx ġejja minni, iżda mill-verità tal-għaġeb li kont għadni kif skoprejt ħdejn il-bir ta' Ġakobb. It-tġemġim ta' stmerrija li qabel kien jiġri warajja nbidel f'espressjonijiet ta' stagħġib u kurżità. Il-passat tiegħi, li tant drabi ntuża biex jikkundannani, issa sar prova ħajja tal-qawwa li tbiddel ta' dik il-laqgħa. Kif setgħu jiċħdu l-bidla li kienu qed jaraw fija? Bdiet tinġabar folla, immexxija mhux biss mill-kliem tiegħi, iżda mill-awtentiċità tal-bidla tiegħi. Nies li qabel kienu jevitawni issa bdew jimxu warajja sal-bir, ħerqana biex jiltaqgħu ma' dak li kien biddilli ħajti. L-għatx li kien imexxihom ma kienx biss fiżiku, kien għatx għal xi ħaġa iżjed profonda. Ix-xemx bdiet nieżla lejn l-orizzont, iżda dawl ġdid kien qed jiddi f'sikar. Kull persuna li emmnet fix-xhieda tiegħi kienet qisha stilla ġdida titla' fis-sema tat-tama. Il-belt li qabel kienet warbitni issa nfetħet għal verità li kienet ogħla mill-preġudizzji u l-ostakli soċjali. Rajt irġiel u nisa, żgħażagħ u xjuħ, milquta mill-istess verità li kienet bidlet ħajti. L-istorja tiegħi ta' ċaħda u solitudni saret xhieda qawwija tal-imħabba li taqbeż kull ostaklu. Il-messaġġiera mhux mistennija saret mezz ta' bidla għall-belt sħiħa. Il-mara li qabel kienet tfittex l-ilma waħedha fl-aqwa sħana tal-ġurnata, issa kienet imdawra bin-nies bil-għatx għal ilma differenti. Ħajti, li kienet tidher bħala sensiela ta' fallimenti u ċaħdiet, uriet ruħha bħala triq imħejja għal dan il-mument tal-għaġeb. F'Sikar, f'dik il-ġurnata li ma tintesiex, skoprejma flimkien li m'hemmx passat daqshekk mudlam li ma jistax ikun imdawwal bil-qawwa tal-imħabba vera. Illum, meta nħares lejn il-bir ta' Ġakobb, ma narax iżjed post ta' solitudni u mistħija. Nara l-punt minn fejn bdiet il-bidla tiegħi, il-post preċiż fejn ħajti ħadet tifsira ġdida. Il-ġarra li ħallejt warajja dakinhar għadha simbolu sieket ta' verità li skoprejt, xi drabi rridu niżvojtaw għal kollox biex nimtlew b'xi ħaġa ferm aktar prezzjuża. Ftakar, ma jimpurtax kemm-il darba ġejt imwarrab jew kemm għandek żbalji f'passatek, hemm għajn ta' mħabba li qatt ma tinxef, tistenniek biex tibdillek l-istorja tiegħek. Sal-laqgħa li jmiss tagħna.